Yes, hey! Tur kos ta bon. Bon siman pa boso tur ku ta wak nos awe tardi. Nos ta tres hor dje tardi orario di Kòrsou. Awe matbasi algu nobo laga nos ban wak. Cuanto audiencia nos tabay tin awe. Mi ta live awor aki den nos grupo Bibun Bida Sin Dolo. Riba Facebook y tambe riba nos Facebook page. Pues abo cu ta wak nos awe, duna nos un saludo pa nos sa cu bo tey on on cu nos awe tardi for di Curaçao, Boneiru, Hulanda. Y si bo ta di Aruba tambe, bon bini y of otro paisnan cu ta um wak nos via di Facebook. Ami ta Jasmine Bakmeijer, pessoan ku no konosé mi, i ami huntu ku mi tim, loke nos ta hasi ta nos ta yuda tantu hende muhé komo hende hòmber pa aktivá e poder di outosanashon di bo mes kurpa na un manera natural. cual ta laga abo su curpa mes, draai bek cosnan cu no ta bayendo bon y cura su mes. Manera mi ta bisa semper Dios a crea nos perfecto, pues nos curpa a nace cu su propio handyman cu su caha di herman pa e por cana y navega rond di bo curpa pa asina detecta storingnan y draai esaki bek. Y si abo ta un dje personanan cu ta cansa y fada cu Buska solushon pa bo salú. Mi ta retá bo i mi ta invitá bo pa bo keda ku nos te final awe pa bo por skucha i eduká bo mes riba loke nos ta bai papia di dje awe. Un bia mas bon biní na tur ku ta e presente awe den nos Facebook grup Biba un bida sin doló i tambe esnan ku ta sigui nos via di nos Facebook page. Bon, laga nos kuminsá na wak. Eventjes, ken tur t'ei si ta dunando saludos? Pa nos por wak mesora, nos a bezig ta presenta na boso e um presentacion aki usando StreamYard, pues si bo ta desea pa bo nomber por sali den pantaya, duna StreamYard acceso. Permit pa asina nos por dunabu of bo saludo manera bo ta merece. Un saludo pa Cheryl Williams, ku ta kumindando nos aki. Un feliz tardi pa bo. Um, danki di te junto ku nos awe den station. Un rato sini ki, tres or di tardi pa nos papia over di abo su salud y di bo famia. Pues atrobe si bo ta cansa y sa da buscando solucionnan natural. Compartiendo awe lo bo bay sa cuanto poder bo propio curpa tin pa por haci e trabow manera Papa Dios a diseñe. Ok, nos ta bay cuminsa y durante di e sesion aki awe mi ta bay comparti hopi informacion balioso pa boso. por wordo educa cual ta hopi importante prome cu bo tuma cualke decision pa evalua cualke cosa y bo bira ta hopi bon pa bo educa bo mes bira sabi informacion pa asina abo tambe por tin informacion na bo alcance pa por haci loke cu ta bon no segun bo curason nos ta bai cuminsa mes ora y e prome pregunta cu mi ta bai haci bo so awe bo a plak bo pleister caba Abo, abo mi ta puntra ku ta sigui nos awe. Bo a plak bo pleister kaba? Si ta no, no ta nada, bo tin tempu ainda pasobra awe ta bai ta e momento pa bo por sa ta kiko ta nifiká e pleister aki ku por yuda bo elevá, aktivá i regenerá bo propio kurpa su auto sanashon ok manera bo por mira ami tin mi pleister di plak patras y mi karganta awe ke men di no tin un dia ku mi tin sin mi pleister mi ta enamora di tur e kosan ke ta hasiendo pa ami y hendenan rondo di mi ok pues atrobe si bo no a plak bo pleister ainda no ta nada bo tin tempo si bo a plak bo pleister kaba dale un den e comment section bo a plak bo pleister kaba y Um, naturalmente keda pendiente pa nos por comparti um, informacionnan durante nos sesión di awe. Ok, nos teme comenzá mesora pa mi explica kiko e pleister aki ta. E un pleister chiquitito, tamaño di un florin. Ok, vos por mira den pantalla aquí na. Eta chiquitito, tamaño di un florin, eta color blanco y botin ku jeans kita e parte pa atrás y plaque na e área ku bo ke traha riba je. Ok, nos a bay papá specific awe di e pleister X39. Kiko e ta, kiko e ta hasi? Well, prome cu mi por splica kiko X39 ta hasi ta importante pa boso sa kiko ta celula mama. Na spañó nos ta yam'e les células madre, na Hulandes

ku nos kurpa òf nos sélula mama ta enkargá pa por drai bèk pa detektá tur loke ku ta storingnan den e kurpa i duna e komando na bo kurpa pa e kurpa drai e orígen di e problema bèk i kurason mes. Ménos aktividat di sélula mama nos kurpa tin, mas rápido nos ta bira bieu, mas krekechê ta manifestá i mas poko poko nos kurpa ta kura su mes. Si bo mira un ehèmpel simpel di kon bo sélula mama ta funshoná. Si bo tin un herida, Pa nos por duna un ehèmpel fásil, bo tabata mas chikitu, bo ta hunga kore den kurá òf na skó riba speelplats, ba kai anto ba kòrta bo kurpa, bo tin un herida. Den hopi tiki tempu bo kurpa mes ta kura òf sana e herida sin ku bo ta tin ku pone nada riba dje. ok, compara cu un adulto, un hende di mas edad. Esey ta un di funcionnan di bo celula mama cu nos por comprende cu e ta cura su mes. Bo por mira bo celula mama tambe como un handyman, manera m'a menciona na cuminsamentu, un handyman su trabou ta pa e por haci reparacionnan den den cualcun di edificio, un cas, si e tin cu subi derecho un luz, si tin un lecaje, si tin un water stroom of cu algun problema e ta bai y drecha e problema. E mesun trabou bo celula mama tin, bo a naci cu ne, Dios a traha bo cu ne den bo curpa. Cu ta nifica cu ora tin un story, un problema, un enfermedad cu ta manifestando, un malesa, un crequeche, un dolor, Un herida, cual cu un problema e por ta incluyendo cos na manera problemanan cu bo wowo, problemanan cu bo cabey, problemanan cu bo cutis of cosnan mas grave. Bo curpa a wordo diseña magicamente y perfectamente segun Dios su voluntad pa e por cura su mes. Bisando esaki ta importante pa bo sa cu biologicamente si Nos tin ku tene kuenta ku e detaye ku ora bo hasi 35 aña di edat, bo ta pèrdè 50 por shento di e aktividat di bo sèlulas madre, di bo sèlula mama, ku ta nifiká ku bo kurpa no ta bai tin e abilidat manera ántes ora ta mas yòn pa por drai bèk, detektá storingnan i kura su mes. Ok, no ta a bo ta bira bieu pero bo hèndimen ta bira bieu, ta bira grandi y e no por haci e trabounan manera mester ta mas. Y ora bo a haci sesenta aña di edad, bo ta perde casi tur, cu ta noventa por ciento di bo actividad di celula mama. Pues, bo celula mama ta bay drumi segun bo edad ta subi, no ta muri, e ta bay drumi of e ta bira swak of e ta haña serto célula mama nan célula nan cu ta bira bo sa mediocre swak nan no ta funciona bo ato si bo célula mama bay drumi ta nifica cu e no por sigui overall bo motor e no por sigui saca tur loke cu no ta trahando afo anto pa por duna luz nan nobo pa nan por sigui haci loke cu bo curpa a worde diseña pa haci esta detecta problema nan den bo curpa anto asú mes cura su mes. Ok? Tin 100 miljoen di hende ta eksperensiando sintomana di behesimento. I esei no ta un diferensha na kua edat òf na kua pais bo ta, kual tambe ta hopi importante pa bo tene kuenta kos ku bo ta kome, bo estilo di bida i tur esei. Ok? Pues nos tur ta experiencia na op een gegeven moment síntomanan di vejecimiento. Awor, kiko ta loke ku nos por hasi? Nos por kuminsá na yama danki na e inventor di e pleister aki, X39, ku a wòrdu diseñá pa por yuda ku antivejecimiento. Mas ku antivejecimiento, pa draai back bevestimento. Awo kon e Extra 99 aki ta traha? Importante pa boso sa of interesante pa boso sa di kon e yama Extra 99. Nos inventor, kual mi ta bay mustra boso un bes aki, a tarda 38 bia of 38 bia ku el a krea e pleister e no a resulta. E di 39 bia a bay bon i ta esei ta loke ku nos tin den nos man awe. Awor, El a dura dies aña pa e por a krea e eks trintimentu ku nos tin den nos man aki. Anto pasó e no ta algu ku ta zomaar um uit de duim gezogen òf ta algu ku bo sa e no tin un historial òf un potensia na nivel sientífiko. Pasó e pleister aki bo por mira el e chikititu pero e ta hopi poderoso pa motibu ku e tin un fórmula special pa activa loke nos ta yama bo copper peptide na ingles ke men si bo ta gusta google skibi copper peptide pa bo por google e anto pa bo mes investiga pa bo mes kiko ta e poder di copper peptide den bo curpa okay nos curpa tine pero e ta bai drumi segun edat. Loke ku e pleister aki ta hasi ta e no ta inkluí selulas madre. E no ta inkluí nada den dje, únikamente kristalnan orgániko, pues e ta kompletamente natural i loke ke ta hasi ta e ta reaktivá, aktivá bo copper peptide, bo péptido di koper. Ok, anto ta bo pep di dor di koper ta isun ku ta aktivá bo propio sélula mama den bo kurpa. Ok, kon e ta funshoná? Via di loke ku nos ta duna nòmber bunita, fotobiomodulation òf hopi mas simpel spliká, fototerapia òf terapia di lus. Ehempel, si bo ta kana den solo, ora bo ta bou di solo, solo no ta bai den bo kurpa, pero e rayonan di e lus di e solo ku ta kubri ku bo ku riba bo kueru, ku ta lusa bo kueru, ta duna un señal na bo kurpa pa bo kurpa produsí vitamina D. Ta bèrdat? E mesun forma, ora bo tin e pleister di plak, e ta pasa señalnan di lus for di e kristalnan orgániko i e fórmula pa aktivá bo copper peptide pa duna señal na bo copper peptide pa e wordo activa. Anto di e forma ei bo celula mama ta wordo restablece. Ok? Bo santei, bo santei comi, bo tin pregunta pone nan den chat, anto na final di seshon mi por mi por contesta bo pregunta. Ok, awor aki mi ta yega na un parti hopi interesante ku ta e parti di e testimonionan. Anto, normalmente loke nos ta hasi ta, mi ta kompartí un òf dos tres testimonio ku bo por mira, pero awe mi ta bai hasi algu diferente. Pasobra mi ke pa abo ta den kòntròl riba e intensidat ku bo ta buska informashon tokante di esaki. P'esei mi ta bay pone pa bo den e sekshon di komentario kaminda nos ta papiando aki, si bo ta den Facebook grup, bo ta bay mira esaki a parese den e sekshon di kòments, si bo ta riba nos Facebook page, tambe bo ta bay mira e a parese den e sekshon di kòments. Mi ta bay pone un link ku ta bai duna bo un video ku bo por mira testimonio na papiamentu di nos hendenan di Kòrsou, di Boneiru i di Hulanda kon nan a eksperensiá nos pleistèr X trinta i nuebe. Ok, nos database di testimonio ta enorme, pues si mi tin ku bai pone tur nos no ta keda kla ni mañan ni otro mañan pasobra e ta gewoon algu di un trayektoria di un kompania ku a bin ta ekersé un bon trabou for di aña dos mil kuater. Ok, pues mi te bai pone e link mesora eventjes den e seccion di comentario pa bo por mira ora bo tin un chance bo ta studia esaki pa mi, ok. Den dje bo ta haña seccionnan di pregunta mi ta bai pasa den dje tambe pa boso por mira mesora con e ta ziet eruit. Ok? Anto, mi ta bai mustra boso tambe unda bo ta haña e parti di e testimonionan. Anto, no ta importá si ta testimonio na spañó bo ke wak òf ta na ingles bo ke wak, i si tambe nos tine apart ku bo mes por mira tambe ku ta hopi interesante, testimonionan inkreibel ku bo por ku bo por mira. Ok, laga mi pone esei den e sekshon aki tambe riba nos page, p'esnan ku ta riba nos página di Facebook, pa nan tambe por haña e link aki pa por mira e testimonionan. Ok? Mi ta bai ku boso un ratu riba dje pa boso por mira. Kiko mi ke mel? Na mi bai share mi pantaya. Ok. Vai share mi pantalla. Esa aqui tá a página de Start Extraordinario Papiamento que me a vertal. Me traducí especialmente para boso, para boso tem um conhecimento mais intensivo na nosso idioma papiamento. I bo por mira na kuminsamentu akinan mi ta duna un splikashon mas detayá di loke ku mi a splika awe durante un di nos seshon di kiko ta bo sélula mama. Anto kiko esei ta nifiká? Kiko bo kur pa tin ku hasi pa e kura su mes? Mi ta bai un tiki mas den en detaye di e proseso ku nos ta yama apoptosis, ku ta e proseso di kual bo sélula mama tin ku enkargá ku su mes kuné na tur momento pa e renoba, restruktura i regena, regenera nos sistema. Dus esi ta loke ku bo ta haña promé riba e página aki ku ta e splikashon. Despues bo ta haña un resumen kòrtiku di kiko ta e pleispernan, kiko ta e problema ku nos ta papia di dje awor ei di edad, ora bo a trinta i sinku aña, ora bo a sesenta aña, kiko ta nifiká ora ku bo tin bo sélula mama aktivo? Anto akinan bo ta bai haña e sekshon kaminda bo ta bai mira e testimonionan di nos hendenan na Papiamentu. E ta na vidio, bo por wak esaki ora bo tin un chèns despues di e seshon aki. Riba e mesun página aki bo ta mira un ehèmpel tambe di tur e benefisionan di mas komun di nos Pleister X trinta i nuebe, pero apart teniendo kuenta ku ta bo kur pa ta hasi e trabou di outosanashon, no tin un límite ku bo por pensa riba dje na loke ta trata temanan di salú. Dus akinan ora bo klik riba e link aki, riba e YouTube video kinan, bo ta bai mira e testimonionan ta kuminsá di di loke ku nos hendenan ta um, conta di nan testimonio nan, ok? Bem, essa aqui tá algo bom mesmo mira, um, nos gente nan de Curaçao, Holanda e Bonaire tá conta nan testemunho nan privá para abo por escutar um tiki de nan experiência, ok? Pois essa é parte de nós testimonionan i mas abou bo ta bai haña un relato di kiko bo por verwah. Mi ta bai konta bo si e ora aki tambe. Den e promé dianan, den seis siman, den tres luna, den seis luna. Mas abou tambe bo por mira un tiki mas di David. Mas abou bo ta haña un splikashon atrobe di e kon e X39 ta funshoná

kon e pleister ta funshoná, um tur nos pleisternan tambe, tur e otro pleisternan ku nos tin, nos tin dies dos tipo total, komo tambe mi ta bai splika un bes aki, um kon bo tin ku usa e pleister, e instrukshonnan, um na unda bo tin ku plaka e pleisternan, dependiendo kua pleister bo ta usando, kon bo tin ku plak'e, kuantu tempu, oh esaki ta un pregunta interesante, kuantu tempu bo tin ku usa e pleister pa bo por mira resultado, Ok? Anto, tambe informacion con bo por hasi um, compra e pleister na, ok? Tambe tan hopi importante pa bo. Anto, naturalmente, si bo no ta den nos Facebook groep ainda, bo por mira e link aquí nango, bo por join nos pa haya informacion. Y e parti mas final ta encerá e parti di nos team, ah, nos embahadornan cu ta, cu ta interesá y ta abrí pa por sigui compartí e mensahe aki na otronan, famianan, conocenan. Bo esco por mira un parti di nos team den e video aki, ah, pa bo por haña e cero conocí tambe naturalmente, ah, cu nan. Ok? Pues, ese tabata un tiki over di e página start ex 39 na papiamento caminda abo por mira y lesa pa bo mes e informacionnan cu tin. Bo a ponele den e seccion di comentario pa bo mes por mira. Ok? Y un di e testimonionan cu bo por mira manera riba e pantaya akinan ta, por ehempel, un sanacion di herida di e persona aki. Den binti i un dia bo por mira diferencia usando e trinta i nuebe shona pa binti i un dia con e herida aki a cura susu. Ok? Sin tin cu hunta nada riba dje, sin tin cu haci cosnan complicá, e herida ta sera su so, ok, i kura su so. Atrobe, segun e dato subi, e ta bira mas difisil pa bo kurpa por hasi e trabou riba su so. Pues, úniko kos ku nos ex trinta i nuebe ta hasi ta duna komando na bo kurpa pa e por hasi e trabou manera mester ta. Ok. Y mi ke conta un testimonio viniendo back riba e pregunta di, ok, cuanto tempo ta bay dura pa mi mira resultado? Pa ochenta por ciento di hendenan cu haci e trayecto di test, cu e trayecto di test mi ke menda a test pa minimo seis dia, cu ta nifica seis pleister, nan ta sinti un diferensia for e promé dia kaba. For al si bo ta un hende ku ta sufri di doló, bo por evaluá esaki hopi mas rápido si bo ta tèsti pa otro tópikonan di salú ku bo no bo no por midi el relativamente den un den un number, den un sifra, ok. Ochenta por shento di nos hendenan ta sinti un diferensha den e promé seis dianan. Por binti por shento di hendenan tin mester di mas tempu atrobe dependiendo kuantu tempu bo tin e problemanan di bo salú, kuantu aña bo ta bisa ta lucha ku e kos, manera mi a menshona bo nutrishon, bo estilo di bida tur asina tambe ta hunga un ròl. Anto kòrdando boso ku no ta e pleisr ta hasi e trabou pero bo e pleisr ta duna komunikashon na bo selulas madre pa nan hasi e trabou, kende bo tuku duna bo kurpa Ami ta duna un conseho di minimo nobenta dia por lo menos pa bo po pa bo curpa tin e derechi pe por draai back cosnan cu e no por a resolve den tur e lunanan of añanan cu bo tin ta sufri di e situacion cu bo tin. Ok. Pero pa ochenta por ciento den e trayecto di test caba bo por sinti un diferencia hopi notabel pa cu e pleisteran. Ok. Pero nos tin un caso. Ma si boso ke boso por wake back den e section di ya sabra ku nos tabata tin kaminda nos tin un kliente hende homber riba 60 aña ku um, ta sufri di dolor di lomba y el a conta con e a hasi un test usando tres pleister so e tres pleister so e ta tin un dolo enorme na su lomba abou y manera mi a comprende nan a dun'e di conoce cu ta slijtage tin na su lomba y e dolo tabata asina enorme asina fuerte cu e no por a ni cana bay stove pa ni pone kettle cu awa pa e por bebe te. y el a wòrdu rekomendá na na nos pa e por hasi e tèst ku e pleisternan aki y den e kaso di X trinta i nuebe ku ta stem cell pleister ku ta reaktivá bo sélula mama e a adkirí e tèst aki y e promé dia e doló a bai. Ya ta dos luna pasá kaba ku el a hasi e trayekto di tèst aki e doló no a bini bèk mas te awor aki I e di dos dia ku nan a sigui am, el a sigui usa, e di tres dia tambe el a sigui usa, e no a sinti nesesidat di mester sigui e trayekto. Pasobra pa e, e doló a bai anto p'e ta kla. Ok? Te mester si ta abo tambe ta full good control, abo ta disidí kuantu dia bo ta hasi bo trayekto di tèst. Nos ta konsehá hasi un tratamentu despues di e trayekto di tèst pa bo por intensivá Bo bo autosanashon i tambe pa bo sòru ku bo kurpa ta bai na e nivelnan hopi mas profundo den bo kurpa pa loke ta trata reparashon. Pero e manera ki a disidí ku e ta kla ke men di su meta úniko ta ta pa su doló bai, e doló a bai den un dia ku eks trinta i nuebe i p'e ta kla. I awor aki ainda el a konta nos ku siman pasá el a bai Karakas bai subi seru, ta kore el a subi seru, ba seru, anto e nenan ku tabata huntu kuné a keda babuká di mira di Apesar di su edat, e por a hasi i tabata tin hopi mas energia i fleksibilidat ku e hendenan ku tabata un tiki mas yòn ku ne einan. Ok, di esaki ta un ehèmpel ku boso por mira den boka di hendenan ku ta hañando eksperiensianan, ku ta kompartiendo nan eksperensianan tur dia di nobo ku nos. Pero esei no ta sufisiente naturalmente si Apo ke mira e resultado den bo propio kurpa. Pues awe mi ke invitá bo si bo ta un persona, si bo ta biba na Bulanga, si bo ta biba na Boneiru, si bo ta biba na Kòrsou, nos tin pa boso oportunidat ku bo por hasi un trayekto di tèst pa pa abo mes eksperensié pa bo mes. I bo no mester kere ami pero laga bo kurpa papia pa bo kon bo ta bai ta sinti. Pues si bo ke hasi un tèst Bo por bai, semper bai, back cerca e persona cu a invita bo den e grupo di Facebook aki. Esnan cu ta riba nos Facebook page, bo por tuma contacto cu mi. Um, to si bo no sa, esnan cu ta den e Facebook grupo, ken a invita bo, um, tuma contacto cu mi, mi ta yuda bo find out ta, um, via di ken eigenlijk bo a ricibi e tremendo noticia aki pa por sigui yuda bo yega na e trayecto aki. Ok? Pues atrobe, den e seccion di comentario, ma pone e link a mina bo por mira, e video di testimonio di hendenan local, con nan ta conta nan testimonio di e pleister aki. Ok? Awor aki mi ta bay yega na e parti cu mi ta bay duna un tiki mas informacion general pa mi por duna boso explicacion. Mi ta check ey pacha si tin pregunta den nos grupo. di biba un bida sin doló, mi wak si mi por mira, si tin pregunta ta esondor mi por contesta amisora tambe, ok, nos ta sigui, e compania cu nos ta representa of cu ta produci, cu ta fabrica e pleister aki yama Life Wave, e ta un compania mericano Um, i e ta un kompania di dieznuebe aña kaba, dus for di dos mil kuater el a bini ta ehersé e funshon di yuda hende ku nan salú pa medio di plèksternan, fototerapia. I apesar ku nos a kuminsá ku X trinta i nuebe na dos mil binti ku tabata nèt den e temporada di e pandemia ku nos a sufri di dje tambe ku ainda tin su impaktonan, um nos a logra komo kompania di bai di binti mion dòler pa dos shen ochenta mion dólar den e lastu dos añanan. Pues esei ta nifiká na sifra ku e produkto ta funshoná. Si no e no ta bende, si no e no ta sigui kumpr'é. Ok? Nos ta habrí den mas di shetenta i sinku pais, pues p'esei tambe nos ta yamando, hasiendo un yamada na nendenan tur di paisnan ku ta habrí awor aki ku bo tin e oportunidat pa bo por yega i tin esaki den bo mannan pa abo por kuminsá traha riba bo propio salú awe. Ok? Esaki ta nos direktor i fundador David Smith, e tin mas ku 130 patente, pesa ku no sa kiko esei ta, ta un, un, um, un derechi ku lei ta otorgabo ku ta dunabo e úniko derechi den forma ofisial i dokumentá ku ta abo ta e úniko kreador i inventor di un teknologia òf un produkto. Den e kaso akí, nos produkto e pleisternan ta basá riba fototerapia y tambe den e parti di um, loke ku nos ta llama e foto biomodulation na inglés, no, no tiene otro caminda den forma di pleister sigur ku no, y nos kompania tin esa. Y esei ta un di e kosa ku nos kompania ta karga, of David Smith den e kaso di komo e inventor di e pleister. E mesa director tambe y manera el a indica tur su inventonan e ta haya pa medio di su meditacionnan of via di su oracionnan cu e tin cu Papa Dios. Ok. E ta un cientifico y inventor y David a ricibi un award dos bes caba for di International Hall of Fame. Tambe mi ke mustra boso un ehempel di e dokumento kon esaki ta bini. Bo por mira kinan la ora un produkto ta patentá, den e kaso ku X trinta i nuebe for di aña dos mil binti, bo por mira e firma ku e ta un teknologia resien patentá. E no ta un produkto manera tur otro ku ta algu por ehèmpel pa baha peso òf kuido di kutis òf suplemento, pero e ta bini den forma di pleister Pues e ta algu úniko i tambe e ta di un produkto di tèst dubel pa dòbel plasebo. Plasebo ta un un pensamentu ku okay, si mi si mi plak e pleister e doló ta bai, e ta algu mental. Mesun kos ku bo bai bebe un remedi òf bo pidi un injekshon, E poder di bo mente básicamente ta pasa e dolor. De e caso tin un splijster, bo no tin mester di e poder di bo mente terbei pa bo mira resultado, ya cu e ta double placebo tested. Cu ta nifica? Como un prueba hopi vigente cu nos splijsternan bo por usa na haci riba bestia. Y bo no por tuma un bestia haci di sey, ey, m'a placa e plijster aki, anto awor aki bo ta bay cuminsa cana strep, pasobra bo dolor a bay, anto bo pia drecha. Ok? Bo por plake riba bo kachona, riba bo kushina òf kualke un bestia ku bo tin komo pèt i pa bo tambe por mira kon nan ta gedrag nan mes pa bo por komprobá esaki. Nos tin pleister pa kabai tambe, ku ta algu interesantísimo ku kompania a hasi pa yuda supòrt, apoyá industria di kabainan ku hopi bia den nan karedanan i kompetensianan ta sufri dolónan i inflamashon. Pues así, ta un bon noticia pa nos, dunando indicacion un biaha mas cu nos producto ta real. Esaki ta un resumen corticu di loke cu X trinta i nueve por haci, loke cu bo por verwacht. Ok? Un di e prome coson cu bo por verwacht ta alivio rapido di dolor. Atrobe, pa ochenta por ciento di nos hendenan cu a haci e test pa e prome seis dianan, nan a sinti un diferencia caba den nan nivel di dolor. Ok? Esaki ta kasonan astronómiko ku nos tin diferente testimonio ku bo por mira tambe den e video na Papiamentu ku nos a kompartí i tambe nos tin un database kan kan di testimonio pa e tema aki di tur tipo di krekechenan di salú ku ta karga e símtoma tambe di doló. Ok? E ta yuda redusí inflamashon. tambe ta hopi importante, e ta yuda apoyá sanashon di herida, no ta importá si e persona ta diabétiko òf nò, òf e tin sierto malesanan ku ta stroba heridanan sera mas rápido, e stam cel en funshi di bo kurpa mes ta sòru pa esei. I nos tin hopi kaso di klientenan diabétiko ku a bini serka nos tambe pa por a yuda nan ku reforsá i aselerá nan heridanan sera i asina evitá ku nan lo mester kita dede òf kita pia etsetera. Ok, dus esei ta hopi importante tambe pa boso ta na altura di dje ku e parti di sanashon di herida tambe ta algu ku bo ta ripará òf ku ta hopi frekuente den nos um, beneficionan di extrinticamente. Verder nos tin energia y vitalidad ta algo bota ripara, bota e hopi energia, bo pasi hopi mas actividad riba un dia, ta dura hopi mas largo pa bo cansa, bota ripara cu bota yega cas fo e trabao ainda bo tin smak di coresi yen cos den cas, pasobra bo tin e energia. Ok, claridad mental, bo ta bay sinti cu bo tin mas focus, bo ta corda mas rie. Si bo ta wende cu aki aya por ta bo cuminsa lubida, of bo sa bo cuminsa haci cosanan chikitu cu, hey, ba, ba, ba lubida e yabi, of bo no ta corda, bo pone bo bril, pero bo tene riba bo cabes, bo sa ta cosanan cu ta chikitu, pero cu ta afecta por ta bo bida diario tambe. Pues e extra trinta y nueve por yuda bo cu esey cu e claridad mental aki. Cu bo ta busca? Ok? E ta yuda mehorá prestashon deportivo pasobra ku ta hasi deporte. Hopi, hopi, hopi bon. Nos tin hopi deportistanan, atletanan tambe ku ta usa nos pèistanan pa por yuda nan pa mehorá nan prestashon deportivo i tambe ta un wenen item den e industri di deporte. Tambe e ta yuda rekuperá Rápidamente despues di ehersisio, dor si bo ta wende bo ta hisa peso, anto bo ta keda ku blasura, so bo ta keda kansá, bo ta keda ku doló, tambe bo ta bai ripará un diferensia den ku hei. Normalmente si bo ta tarda tantu dia òf tantu ora pa promé ku bo por hasi e siguiente ehersisio, bo ta bai ripará ku bo por hasi hopi mas rápido den un tempu hopi mas kòrtiku. I un dje finalnan ta mihó aparensia di kutis, esei tambe bo ta bai ripará ku bo ta bai ripará ku bo kara ta bai ta mas sòft, bo ta bai tin ménos mancha, ménos pèshi, ménos liña òf ploi na bo kutis, ok? Esei ta òf kòrtu tèrmèn kosnan ku bo por ripará hopi kòrtiku, pero manera nos splika bo stamsèlnan ta tur kos. E ta repará tur kos. Bo stam cellnan, bo tin bo brain cellsnan, celulanan di bo bo celebre, celulanan di bo kurason, celulanan di bo igra, celulanan di bo kueru, di bo wesonan, di bo kabena, tur kos den bo kurpa ta celula. Te meno tin un kos ku bo stam cellnan no por repará. Ok, awo kiko bo por verwagt na término largu? E promé par di dianan, kuater mil hèn ta kuminsá restablesé. Pues, asina ku bo plak e pleister e ta kuminsá funshoná. E resultado, kisas, di e problemátika di salú ku bo ta konfrontando por dura un tiki mas tantu, pero e ta kuminsá traha al instante. nificando cu for di e prome dia cuater mil hende a cuminsa restablece. Denter di seis seman, bo celebre ta cuminsa balansa cu ta nifica cu bo organonan tambe ta yu efecto di balansa pasobra bo celebre ta manda bo curpa, right? Y e ta reduci simtomanan di trauma, ansiedad y depresion den seis seman. cu tambe tin hopi impacto riba nos curpa. Den tres luna, dus noventa dia, bo ta bay ripara un cambio den bo nivel di colágeno con e ta cuminsa subi, dus pesey e diferencia den bo aspecto di cutis, e ta reduci liñanan fini y ploynan na bo cara, e ta crece bo cabey su crecemento, bo uñanan, uh, e ta subi e integridad di bo structura di skelet y sistema muscular, dus bo ta bai tin mas forza, mas, uh, mas evenweg stabiliteit, uh, entre otro cosnan, y tambe e duna bo skelet, bo wesonan tambe forza. Okay? Den seis luna di tempo, ku ta shin ochenta dia,

a logra reducí nan edad vascular cu un averahe di ocho aña despues di usa ex trinta i nuebe pa solamente seis luna di tempo. Pues, nos pleisternan, specialmente ex trinta i nuebe, no ta trata anti envehecimento, pero e ta draai back vehecimento, des e ta reverse aging symptoms, e ta reverse edad di nos organonan, di nos curpa, despues bo ta cudici imagina bo Kon bo tabata ta binti pa trinta aña pasá? Kon bo tabata sinti bo? Kiko ta e kosnan ku bo tabata por a hasi ku awor aki bo no por hasi mas? Des ta e nivel ei nos tin ku kuminsá pensa. Anto esei ta danki na e inventonan di nos David Smith. Oke, awor kon bo tin ku plak e pleister? Fásil. Bo tin cu plak pa diesdos ora pa dia pa activa y rejuvenece e celulanan. Un dia tin binticuater ora, bo no ta laguele henter dia, bo tin cu plak diesdos ora so. Pues si bo a lanta meinta, bo a baña, bo a haci bo cosnan, bo a plak ocho ora y meinta, bo ta kita e bek ocho ora di anochi di e mesun dia. Enton pa e siguiente dia numa bo ta plak e pleister nobo, e di dos pleister, amo di bisa si ta dia uno bo a cuminsa. Ok? Bo curva no ta bay haci nada mas que pleister of e, e, e fototerapie que ta recibiendo después de ellos dos horas lang. Dus no ta make sense. Bo queda con e 24 horas paso e no ta bay haci nada que información. Ellos dos horas so pa dia ta suficiente. Bo ta quita pleister back ora ellos dos horas pasa pa e curva por reparar. Ok? Que men nos ta activa, reparar. Activa, reparar. Nos ta usa solamente un pleister pa dia y si bo ke combina cu mas pleister tambe por, bo ta usa mas pleister pa riba. Ok? Importante ta pa bo bebe hopi awa durante bo trayecto tambe cu bo ta bezig cu e pleisternan. Akinan bo por mira un pan, den pantaya tur e pleisternan cu nos tin. Di es dos tipo. I mi por djis mustra boso nan ku mi tin kasi tur den stock, den stock of na mi, den mi huntu ku mi kinan. Alavida por ehempel ta e pleister pa kutis, ese ta e pleister koló aquamarina. Despues bo tin Nirvana, ku ta e pleister si bo beis ta kambia, nan ta yam'e pa mood swings. Despues nos tin e pleister SP6 complete cu te pleister pa baha peso. Si bo tin cravings di cosnan dushi of bo ta gusta come of bo ke kibra apetit um, entre otro cosnan mas importante esaki te parti SP6 tambe pa hormonen. Glutathione te pleister pa yuda cu Antioxidante, immune system, pa detox bo igra, detox bo celanan for di toxinanan cu tin, e ta hopi bon pa wowo tambe, ah, pa memoria tambe tremendisimo, y tambe ta yuda naturalmente cu support, apoyo, na bo organonan. Ok? Carno sin te pleister ku nan ta gusta skonde pende hombrenan ya ku ora nan plake nan ta bai sinti un deseo un tiki mas haltu den loke nos ta yama e e deseo seksual pero originalmente pleister aki carno sin ta yuda ku sirkulacion di sanger, bo kurason, dus bo sistema kardiovaskular, tambe bo parti kognitivo, òf hendenan ku ta vegetariano tambe por usa esaki pa por yuda su- supòrt loke ku bo no ta hañando den karni, ok, esaki tambe ta un bon ku bo por usa pa wowo tambe. Despues bo tin e pleister blauw cu t'e pleister eon cu ta pa reduci stress y inflamacion. Hopi bon, mi ta stima e pleister aki. Hopi hopi great. E ta yuda tambe pa pa depresion of trauma, stress, ansiedad. Um, y tambe pa bo tin un un un sentido, un feeling di menos ansiedad. Y energy enhancer te place pa extra forsa of pa deporte. Tambe bo por usele pa yuda duna extra forsa ni curpa, por ejemplo, den casonan di Parkinson, si e persona ta tembla hopi of si e persona ta bezig cu terapi pa cana, ah, pa cana, of e ta den rolstoel, etc. E ta bezig cu terapi pa e por cana di nobo, bo por pone esaki tambe pa e por yuda duna e forsa pa e por cana mas rapido. Ok? Despues nos tin Icewave cu ta e pleister oficial pa specific dolor cronico so e ta fungi como un efecto mas terapeutico pa yuda baha dolor. Silent Night manera e nomber ta bisa ta e pleister pa yuda bo drumi pero basicamente bo no tin mester di djesse bo ta usa no X trinta i nuebe ta den casonan mas extravagante of mas intensivo cu ta pone cu bo curpa no ta produci e hormona di drumi. Ok? Y por último, te abou nos tin e pleister X49, cu ta e último invento di David, cu ta yuda mas tanto pa loke cu ta wesu, musculonan, y sistema cognitivo y tambe support bahamento di peso, entre otro cosa. Y e ultimo pleister te na Rex, e Aquilife, e pleister marron, cu ta yuda pa loke cu no menciona awori pa cabai, ok, no cabei, pero cabai, pardon, cabayos. E ta yuda nan pa cu dolo y inflamacion. Y esaki ta e, e potret di kon bo por plant kada pleise. Pues kada pleise ta bini ku su instrukshon di protokòl na unda ta e miñó lugá pa bo plant e pleise. Ok? Dus, um, esaki tambe ta algu ku bo por haña si ke persona ku invitá bo, si bo ke wak inti ki masha serka, um, bo por pone tambe bo petishon den chat. Ok? Awor, esaki ta e página na ingles, ke mi aki nan bo ta bay un hopi bastante informashon ku e página na Papiamentu ku mi a duna boso awor ei. Den, si bo ta deseá di wak informashonnan i foral e parti sientífiko òf videonan òf testimonionan adishonal ku ta gewoon tremendo, bo por saka potrèt di e página aki pa bo por wak tambe. Startx39.com. Ok? Y pa esnan cu ya cuminsa pensa, hey, e cosa aquí ta algo cu mi mester di dje, of bo tin mas persona cu bo ke yuda, of bo tin mas persona cu bo sa cu nan tambe lo ke haci uso di e pleisternan aki. Tin dos forma cu bo por adkeri e pleisternan. Uno ta den forma di cliente of ora cu bo haci un test, un trayecto di test. Y e di dos forma ta na momento cu bo tuma e decision ku bo ke hasi e tratamentu na término mas largu, mínimo noventa dia, por ehèmpel, anteor di bo por bira miembro, ok, ku ta duna bo preis redusí, deskuento òf tambe rebaho. Komo miembro so bo por haña deskuento, kliente no, boso mes por komprendé e diferensia. Ok, y esaki e prijs ta igual na tur pais, kende no ta maka ei si bo ta na Boneiru of na Hulanda of na Kòrsou of na Merka of na Dubai of na Spaña, no ta importa nos tur ta haña e mesun prijs, e úniko kos ku ta kambia of definí e prijs final ta si bo pais su gobièrnu ta kobra invoerrechten, dus ku ta e loke ku bo tin ku paga na duana pa e producto drenta y tambe e transporte okay di e, e producto di e país que lo crea pa bo país. Okay? Dus esaki te prijs nan ku ta konta pa tur hende si bo ke sa specifiek pa bo país kuantu ta sali pa bira miembro total, den su totalidad tambe e mesun proceso como a explica na cuminsamentu, bay bek sa ki persona ke invita bo, of si bo no sa ta ken, tuma contacto cu mi pa mi por yuda bo yega na e persona of na e informacion, y esabi cu ta riba nos Facebook page si ta cerca mi. Ok. Bon, dus esaki ta e opcionnan. Bo por cuminsa for di Brons, cu ta mas conveniente sigur na Hulanda, um, compara cu Corsou y Boneiru. Y pa Corsou y Boneiru nos ta recomenda inicio na Plata, paso ta val mi hopi na prijs. Ok? Dus esaki ta e parti di como bo adquiri e pleisternan como cliente of como miembro. Si bo no ke bira miembro ainda, bo ke test y si tambe ta completamente ok, ta abo ta den control. um, di loke ku bo ke hasi, bo por inisiá un trayekto di tèst tambe um, ku nos pa bo mes por purba e pleisnan pa bo mes. Un bia mas, si bo ke tèst, bo por skibi tèst den e sekshon di comment pa nos por tuma kontakto ku bo òf bai dirèk serka e persona ku a invitá bo tambe pa bo por haña informashon kon bo por start. Ok? I ta importante pa mi hasi bo e pregunta, kiko ta importante pa bo? Bo famia, bo tempu, bo libertat, bo siguridat, pa bo biaha mas, pa bo tin un mihó salú òf pa bo tin ménos debe. LifeWave ta brinda e oportunidat pa bo por tin tur huntu. Aparte di haña bo salú bèk, no solamente di bo, pero di bo i hendenan rondó di bo, bo por logra di tin un balanse den tur esakinan ta. Enton e ta hopi interesante pa abor haña sa un tiki di esaki pasobra e situashon ekonómiko ku nos ta biba den dje awe no ta bai kambia i kada a adishonal di entrada ku nos por logra ta yuda sigur pa nos por hasi nos soñonan realidad. Ok? Des, ah, bo tin ku pensa pa bo mis. Kiko ta importante pa bo? Bo famia, bo tempo, bo libertad, bo seguridad, of bo viaha mas, gosa di bida, un miyo salu of menos debe. Anto esei ta loke ku nos, in, nos kompania ta ofrese, paso nos tin un potensial di un e di e industria aki di celula mama cu ta algo tremendo, ta un tecnologia cu ta biniendo mas y mas y mas en conocemento. Células madre ta un tópico hot den e mundo medicina, pasobra nan ta mira cu e poder di e curpa no por surpasa am cualke un método cu un hende inventá, pasobra atrobe ta Dios a crea nos, el a crea nos cu un magia, un poder asina fuerte cu nos curpa mes por haci tur cos. Pues terapia di celula mama ta birando mas y mas popular. Hendenan ta realizando e importancia di tin celulanan mama salud. Y nos ta por wak e industria, e industria aki di celula mama pa explota di doshen miyon pa treshen biyon den proximo luna y añanan cu ta biniendo. Y nos como Lifewave ta parti inte integral di henter e desaroyo aki komo un di e pioneronan di e sélula mama den nos kurpa su poder pa ku outosanashon. I ta esei pa nos ku skohe pa nos salú, di nos famia i tambe skohe konsientemente pa abo, aparte di bo eksperiensia di otro hendenan, bo sigui yuda otronan tambe pa nan haña un salú back compania tin un sistema caminda e ta compensa nos pa nos esfuerzo pa nos yudanza pa nos corazon di amor pa comparti cu otro persona nan entonces esaki por duna nos pa nos por gana un comision di asta te cu binti sinku mil dollar pa siman Cada siman tur siman. Ok? Pues esaki ta specialmente pa abo cu ta wak mi awe, cu ta miri bo tin asina tanto hende rondó di bo cu ta malu, cu tin necesidad di yudansa, anto abo no sa, bo tin e curason pa yuda nan y bo no sa con, esaki ta un vehiculo cu sigur sigur a bin ta demonstra exito, resultado y satisfaccion den e añanan cu nos ta bezig cu esaki. Ok, y bo tin diferente tipo di fuente mas adicional cu bo por conta cu ne den nos plan di compensacion tambe pa abo cu ke yiba esaki un tiki mas leu manera ami y mi team ta haciendo na e momentonan aki pa no tene na Kòrsou so pero pa nos por haci esaki y expandi esaki rond mundo. Ok? Un manera hopi fácil ku nos ta siña esaki dor di konsientisá unu pa unu kada persona ku nos topa tokante e teknologia di sélula mama aki ku ta kresiendo tur dia di nobo dor di sigui un simpel programa di tres tres un ku ta nifiká ku mínimo tres persona mi konta pa dia i mi puntra i mi yuda tres hende ku a ku ta haña informashon pa nan kuminsá un tèst i pa mi por invitá nan pa nan por partisipá na nos charlanan òf nos Zoomnan pa eduká nan mes di e proyekto aki ya kaba mi ta bezig ta ekspandé e proyekto aki. Anto pa esnan ku ta interesá den bira embahador pa por karga e proyekto aki, esaki ta nos página kaminda abo ta wòrdu di train na un manera kompletamente profeshonal Pa kon abo tin ku hasi esaki pa por yega na mas kas rònt mundu? Ku yama bel tres tres uno punto com. Nos ta forma parti di e tim global Quantum Field. Nos ta forma parti di e tim di mas grandi di LifeWave, e organisashon mas grandi di LifeWave, pasobra nos tin un tim hopi variá di hendenan ku ta duna lès di yoga, hendenan ku ta kiropractors, di dokternan, di hendenan ku ta koki, di hendenan ku ta polis, di hendenan ku ta pastor, di su hendenan ku ta yafrou di skol, verpleegsters. Dus nos tin un grupo hopi variá, sin diskriminá di unda bo ta, di bo edat, di bo bèkgròun, di bo edukashon, no ta importá, basta bo tin e kurason pa bo yuda otronan, nos ta train i eduká bo den e proseso aki. Y esey ta un decision cu abo tin cu tuma, ami no por tuma e pa bo, tanto pa bo salud di bo famia como pa bo mes, ok? Ta un momento pa abo tuma e decision con serio bo ta pa cu bo soño y metanan. Con serio bo ta. Bo tin otro opcion na e momentonan aki vooral den e e e crisis economico cu nos ta bini a bibando cu cosnan simple manera huevo y pan y awa y gasolin. Cu ta e cosnan básico cu nos tin mester ta birando caru tur dia. Nos tin mester, di entrada, nos tin mester di nos salú y Lifewave ta brinda nos tur dos, salú di nos curpa físico y salú di nos pòtmòni. Pues bo tin otro opcion n'e momentunan aki pa yuda bo cu esaki, bo ke tin un bida sin doló y ta liber financieramente? Imaginá bo ku ta biba den doló, bo tin doló anto bo no tin sèn. Òf viseversa, bo tin tur e sèn pero bo ta malu. Pues ta importante ku nos por logra e balansa den tur dos. Pues esei tabata loke ku mi kier a kompartí ku boso awe. Mi kier a gradisí bo pa bo presencia awe hunto cu nos den nos seshon live den nos grupo Biba un Bida Sin Doló y tambe riba nos Facebook page. Si bo tin pregunta, bo por haci esaki libremente den e seccion di comentario of bo por tuma contacto cu un di nos representantenan di nos team of e persona cu a invita bo directamente, si bo ta corda ta ken, pa asina bo por inicia bo trayecto pa ku eks trinta i nuebe. Manera bo por mira ami tin niño di plat, mi tin un bou di mi lombrishi tambe, ke mi a di mi no ta keda sin pèch, mi no ta keda sin plat mi pleise pasobra kree ke che a bai fo'i mor. Un bia mas, esnan ku ta wak mi awor aki, mi ke invitá bo pa bo por permití bo kurpa pa e por kura su mes a base di su propio poder di autosanacion. Y cu esey mi kier a yama boso danki un bia mas si tabata hunto cu nos awe y mi ta bay yama a yo hora aki pa nos por sigui mira otro den otro ocasion. Awe tabata mi prome sesion tres or dja tardi pa asina hende nan na Europa tambe por sigui mi. Si nos logra tin hopi audiencia y hopi share sesionnan mi ta sigui haciele tur djaluna tres or dja tardi. pa asina mi por sigui bendeshona mas kas ku e informashon aki. Bo e si tabata tur kos pa awe mi ta mira boso den sigiente okashon. Ayo!